טייבעלע, חלק היי. טייבעלע איז געבליבן עלנט ווי א שטיין. זי איז אלט געווען נײַן יאר און האט זיך ארומגעוואלגערט איבער די שטאט, ביז פעסי די מעקלערין האט איר געטראפן אן ארט, האט איר געפונען אן ארט ביי צירעלע די פאריקמאכערין, שייטל מאכער. צירלע איז געווען זייער א פיין ווייבל, א גרושה אנע קינדער, האט זיך פארדינט איר שטיקל ברויט, נישט אזוי פון דער ארבעט וויפיל אנדערע שפעקולאציעס. אונזערע ליינער מיינען אז צירלע איז געווען א סוחר, אדער זי פלעגט פארלייען געלט אויף משכונות. חלילה. ציהלע איז געווען א ווייבל א גאנץ סאלידנע. ביי איר האבן זיך שטענדיג געפונען עטליכע יונגע מיידלעך חתונות. זי פלעגט זיי אויסהאלטן און זייער שיין באקליידן. און אז זיי פלעגן אלט ווערן פופצן זעכצן יאר פלעגט זי אנהייבן מיט זיי שפאצירן אין גארטן און ווייזן זיי דער וועלט. ציהלע. איז באקאנט געווען מיט פיל יונגעלייט פון די שטאט און אויך מיט אלע פריצים, אונזערע לעזער מיינען לעזער איז ליינען, מענטשן וואס ליינען. אז צירעלע איז געווען א הוילטייקע חס ושלום. איר דאַװנען, איר ראש-חודש בענטשן, איר קנײדלעך לײגן, איר תּחינה זאָגן האָבן געהאַט אַ שם, פֿאַרקערט, זי פֿלעגט נאָכזאָגן, אַז איר מעג מען טאַקע, גאָט-ברוך-הוא, העלפֿן פֿאַר איר חסד. וואס זי טוט מיט די ארעמע יתומות. טייבעלע איז אפ געווען פיר יאר ביי צירלען, זי האט זיך אנגעזעהן גאנץ שיינע זאכן וואס האבן זיך אפגעטאן מיט אירע עלטערע חבר'טעס, פון וועלכע מיר וועלן אונזערע לעזער באפרייען. זי איז אלט געווארן דרייצן יאר און איז געווען שיין ווי דער זומער טאג. צירלע האָט זיך געשפּילט אין איר, האָט זיך געשפּיגלט אין איר, צירלע האָט זיך געשפּיגלט אין איר. זי האָט זי נישט אָפּגעלאָזט פֿון די אױגן און פֿלעגט זי רופֿן טאָכטער, און האָט זי אױסגעקלײדט װי אַ גראַפֿין. טײַבעלע איז געװען צופֿרידן מיט צירלעס באַהאַנדלונג. נאָר אײן זאַך האָט זי נישט געקענט איבערטראָגן, אויסהערן די קאמפלימענטן פון די פרעמדע יונגעלייט וואס פלעגן זיך צונויפקלייבן ביי צירעלע אלע טאג. ווער זענען די יונגעלייט וואס פארברענגען ביי איר די צייט? און ווער איז דער יונגערמאן וואס וואוינט דא אויפן הויף אין דעם קליינעם שטיבל און גייט אלע טעג אוועק אויף עטליכע שעה און קומט צוריק צו א געוויסער צייט אהיים? און זיצט אמאל אפ א גאנצע נאכט איבער ביכער, פארוואס גייט ער אויך נישט צו צירלען צו גאסט גלייך מיט יענע יונגעלייט? מען דארף פרעגן ביי צירלען. צירל האט איר געזאגט אז דאס איז עפעס א שלימאזל, אן ארעמער לערער. ער הייסט פעלדמאן. זי האלט נישט פון אזעלכע יונגעלייט. זי האט ליב שיינע, רייכע, פרייליכע און קלוגע. פעלדמאן האט עטליכע מאל באמערקט טייבלען ארומגיין איבער דעם הויף איינער אליינס. פעלדמאן האט געוואוסט ווער צירלע איז און וואס פאר א מענטשנס גייען צו איר. איינמאל איז פעלדמאן אהיימגעקומען שפעט פון די שטונדן, און האט געטראפן טייבעלען אריינקוקן צו אים אין פענסטער. טייבעלע האט זיך אביסל דערשראקן וואס ער האט זי אזוי געטראפן. ער האט זיך צווישן זיי, עס האט זיך צווישן זיי אנגעהויבן אזא געשפרעך. איר האט אריינגעקוקט צו מיר אין מיין חדר? יא. איר זענט היינט אזוי שפעט אהיימגעקומען? זיי זענען עטליכע מינוט געשטאנען שטיל און נאר געקוקט איינער אויפן אנדערן און זיך געמאסטן מיט די אויגן. ענדליך האט זי פעלדמאן א פרעג געטאן, איר זענט שוין לאנג ביי צירלען? איר קענט זי? האט אים טייבעלע פארוואונדערט געפרעגט. כ'האב געהערט פון איר, פארוואס גייט איר קיינמאל נישט אריין צו אונז ווי יענע יונגעלייט? פאוועלע האט זיך אויסגעדרייט צו צירל'ס הויז און האט אים געוויזן מיט דעם פינגער אויף דעם פענסטער וואס איז געווען שטארק באלייכט. איר ווילט איך זאל אויך גיין אהין? האט זי פעלדמאן געפרעגט האלב לאכנדיג. הא! ניין! איך פרעג פארוואס איר גייט נישט אהין. און וואס איך גיי נישט, קיין רעכטע מענטש גייט נישט צו צירילען וועלט מען האט זיך פארכאפט, איך בין זייער א פארנומענער מענטש, איך האב נישט קיין צייט. טייבעלע האט זיך אביסל פארטראכט, פארוואזשע זענען יענע נישט פארנומען, פארוואס האבן זיי יא צייט, זיי זענען דען נישט קיין רעכטע מענטשן? פעלדמאן האט נישט באלד געענטפערט. זיי האבן נישט וואס צו טון, זיי זענען ליידיגגייער, פיסטעלייט, נידעריגע מענטשן. זיי האבן געלט און הארעווען נישט דערויף. זיי מוזן ערגעץ פארברענגען די צייט, כדי זיי זאלן נישט משוגע ווערן פאר ראסקאש. ראשקאש, איך ווייס נישט וואס מיינט ראשקאש, אבער איך קען מיר פארשטעלן. איך האב אויך געטראכט די זעלבע, האט טייבעלע געזאגט, און איז צוגעגאנגען נענטער צו פעלדמאנען. נאר צירלע זאגט, אז דאס זענען די פיינסטע אינגעלייט אין שטאט, און לויבט זיי גאר אן א שיעור. אט פון אייך לאכט זי דווקא. איר זענט איר נישט געפעלן, אדער איר געפעלט איר נישט, זיי האבן ביידע צולאכט. זיי האבן זיך ביידע צולאכט. איר זענט שוין לאנג ביי איר? האט פעלדמאן ווידער געפרעגט. שוין פיר יאר. איר זענט צופרידן? טייבעלע האט נישט געענטפערט אויף זיין קשיא, זיין פראגע, און האט נאר א ווארף געטון מיט אירע שווארצע געקרייזלטע האר. און אירע גרויסע שווארצע אויגן זענען געבליבן פארטראכטן. איר קלערט דארט לאנג צו בלייבן? האט זי פעלדמאן ווייטער געפרעגט. טייבעלע איז געשטאנען אין די זעלביגע פאזע און האט אים שטיל געענטפערט. איך קלער שוין אליין גאנץ לאנג דעריבער, און קען גארנישט צוקלערן. קיין עלטערן האב איך נישט. קיין פריינד האב איך נישט, און אז איך דערמאן זיך וואס מיט מיין עלטערע חבר'טע האט זיך אויסגעלאזט, זי איז נישט לאנג געקומען צו אונז א צוהארגעטע, א פארשוואלענע, הונגעריג ווי א הונט. מיר האבן איר קוים דערקענט. צירלע האט זיך צוריק נישט געוואלט צונעמען, צירלע האט זי נישט געוואלט צוריקנעמען. איך האָב זי געבעטן, מיר האָבן ביידע געוויינט פאַר איר, און זי וויל נישט און וויל נישט. מיר האָט זי שטילערהייט געזאָגט, איך זאָל אַוועק פון דאַנען. וואָרעם עס קאָן מיט מיך אויך זיין אַזאַ סוף ווי מיט איר. וואָרעם אויך מיינט אויך ווייל, ווייל ס'קען מיט מיך אויך אַזאַ סוף זיין אַזוי ווי מיט איר. זי האָט זיך מיט מיר געזעגנט און האָט אַזױ געװײנט, פֿון טײַבעלעס שײנע אױגן האָבן זיך מיט אַ מאָל אַ גאָס געטאָן טרערן. פֿעלדמאַן איז צוגעגאַנגען צו איר און האָט זי אָנגענומען בײַ דער האַנט. טײַבעלע האָט זיך אַרױסגעריסן און איז אַנטלאָפֿן. פון יענעם טאג אן האט זי פעלדמאן נישט נישט געזען א וואך צוויי, ער האט גערעכנט אז זי איז אנטלאפן פון צירלען. נאר ווי גרויס איז געווען זיין פארוואונדערונג פארוואונדערונג אז ער איז איינמאל געקומען אהיים און האט געטראפן די טיר פון זיין שטעבל אפגעשלאסן און טייבלער געזעצן ביים טיש, און האָט געקוקט אין אַ בוך. אַז זי האָט אים דערזען, האָט זי געשווינד פֿאַרמאַכט דאָס בוך, איז אויפֿגעשטאַנען און איז געבליבן פֿאַרשעמט, ווי אַ קליין קינד, וואָס האָט זיך אַרײַנגעכאַפּט אין קרעמל, אין קעמערל, וווּ די עפּל מיט די באַרן ליגן, און פּלוצלינג איז אָנגעקומען די מוטער. איך האָב געוואַרט אויף אײַך אַ פּאָר שעה, האָט זיך טײַבעלע פֿאַרענטפֿערט, און כ'האָב געזען, אַז איר קומט נישט, האָב איך גענומען דעם שליסל. איך האָב געזען, ווי איר באַהאַלט עס, און איך בין אַרײַנגעגאַנגען צו אײַך, און איך זיץ שוין דאָ אַ לאַנגע צײַט. כ'האָב דערווײַל געזען אײַערע ביכער. מיין עלטערע חבר'טע, פון וועלכע איך האב אייך דערציילט, האט מיך אויסגעלערנט ליינען רוסיש. איך בעט אייך, איר זאלט זיך אויף מיר נישט בייזערן, איך בין געקומען צו אייך פרעגן אן עצה. פעלדמאן איז געשטאנען און האט באטראכט דאס יונגע אומגליקליכע מיידל. איר שיינע אויגן זענען געווען רויטלעך ווי ביי א מענטשן וואס דערשלאפט נישט א נאכט. ביי איינער וואס קען נישט שלאפן, פון איר שיין ווייס געזיכט איז געווען צו זען אז עס איז איר ביטער אויפן הארץ, פעלדמאן האט איר צוגעטראגן א בענקל און האט איר געבעטן זיך צו זעצן. זאג, איך וועל אייך העלפן מיט וואס און וויפיל איך קען. טאַבלע האָט זיך געזעצט און האָט אָנגעשפּאַרט איר קאָפּ אויף די רעכטע האַנט, מיט די לינקע האָט זי געבלעטערט דאָס בוך, וואָס זי האָט פֿריִער אַוועקגעלייגט, די אויגן מיט די לאַנגע ברעמען האָט זי אַראָפּגעלאָזט, און אויף אירע קליינע רויטע ליפּן האָט געשפּילט אַ ביטער שמייכעלע. איך קען מער נישט זיין ביי צירילען, איך, איר קאָנט נישט, איר קאָנט נישט אַוועקגיין? קענסט דיך נישט אַוועקגיין פון דאָ? האָט זי פעלדמאַן איבערגעשלאָגן, ס'הייסט אַריינגעהאַקט, אַריינגעפרעגט. זי האָט אייך דען געקויפט? זאָגט איר, אַז איר ווילט מער נישט זיין ביי איר און גענוג. טײַבעלע האָט אױפֿגעהױבן די אױגן אױף פֿעלדמאַנען. איך בין אַרױסגעגאַנגען הײַנט פֿון צירעלעס הױז, און מײַן פֿיס װעט שױן דאָרט נישט זײַן אַזױ לאַנג װי איך װעל לעבן. בײַ די װערטער האָט איר דער אױבערשטער ליפּ אַ ציטער געטאָן און איר געזיכט האָט אױסגעװיזן בײז. פֿעלדמאַן האָט פֿון איר נישט אַראָפּגעלאָזט קײן אױג. אין אירע ווערטער האט ער האט ער געהערט א קול פון א מענטשן נישט פון ווי א קינד. ער האט זיך באטראכט אז עס איז בעסער זי נישט צו פרעגן די אורזאך פון איר באשלוס, פון איר החלטה, די אורזאך איז די סיבה, די שורש. ער האָט איר געפֿאָרגעלײגט אַלערלײ פּלענער, אױב זי װיל, װעט ער איר אָפּזוכן אַן אָרט, אױף צו לערנען זיך נײען און אַרבעטן, און אױב זי װיל, װעט ער זי לערנען לײענען און שרײַבן, און אױב ער װעט זען, אַז זי האָט דערצו אַ טאַלאַנט, װעט ער זי אַלץ לערנען, װאָס מע דאַרף און װאָס ער קאָן. ער האָט איר געגעבן צו פֿאַרשטײן, אַז דאָס איז גאָרנישט אַזױ שװער, װי זי מײנט, מע דאַרף נאָר האָבן גענוג געדולד. ליטל ביט אוו פעישענס גאוס א לאנג וועי. ער האט איר געזאגט אז אויב זי וויל קען זי אפילו היינטיגן טאג איבערבלייבן ביי אים אינעם צווייטן צימער באזונדער, ביז זי וועט קענען אליין הארעווען און זיך פארדינען צום לעבן און וועט נישט דארפן אנקומען צו קיינעם. פעלדמאן האט געקענט רעדן. ער האט איר געוויזן א ביישפיל פון זיך אליינס און האט איר דערציילט ווי עלנד און אומגליקליך ער איז געווען אז מען האט אים ארויסגעטריבן פון זיין שטאט, ווי אזוי ער האט באדארפט גיין דאס לעצטע מאל צו ר' נחמן פליאסק בעטן ביי אים אויף עצות, און ווי אזוי ר' נחמן האט אים אויפגענומען. פריער איז ער ארויסגעגאנגען אויף צוויי שעה, נאכדעם איז ער אריינגעגאנגען אין שטוב, מ'האט אפגעשווענקט די הענט, מ'האט פארגלאצט די אויגן מיט גרויס כוונה, געזאגט א ש יצר, ער האט געהייסן פעלדמאנען שטיין אין הויז ביי דעם טיר, ביז ער וועט זיך אינגאנצן אפפארטריקן, פארטריקענען, טריקענען די הענט, און ער האט זיך געשטעלט דאווענען. וועלכעס האט אויך געדויערט צוויי שעה, נאך דעם דאווענען האט ער געזאגט אביסל זוהר, האט ער געמאכט א כוסה און האט פארביסן מיט צוויי אפגעשיילטע אייער, גוט איינגעקאטשעט אין זאלץ, נאכדעם האט ער געהאט א חשבון מיט א פארוויינטער אלמנה, וועלכע האט אים געבראכט און געברענגט א חוץ דעם זילבער וואס איז שוין לאנג געלעגן פארזעצט ביי אים פאר צוואנציג רובל, א זיידן קלייד וואס זי האט געמאכט איר טאכטער צו די חתונה און האט עס פארזעצט ביי אים פאר צען רובל, דערצו האט זי זיך אונטערגענומען פערצן וואכן אויסצוצאלן צו צוויי רובל. מיט א פערטעלע יעדע וואך נאך די פרשה, און אז עס וועט גיין אין חוקת מיט בלק און מטות און מסעי צוזאמען, דארפסטו יענע וואכן צאלן דאפלט צו פיר און א האלב, און די וואכן דארפן זיך אלץ רעכענען איינציקע. פון די צען רובל האט ער דערווייל אראפגענומען פראצענט פאר יענער וואך, אחוץ פופציג קאפיקעס אויף לחם אביונים. די וויסטע אלמנה איז ארויסגעגאנגען ווילד צופרידן, און ר' נחמן האט זיך געזעצט עסן אליין, און פעלדמאן איז אלץ געשטאנען ביים טיר און האט געהערט ווי ר' נחמן האט געשאלטן די קעכן, פארוואס דאס טייגעכץ איז אויסגעקומען אזוי לויז, און די פולקע פונעם עוף איז געווען אביסל איבערגעבראטן. נאכדעם האט ער געבענטשט אויפן קול, און צו יבנה ירושלים האט ער זיך צעוויינט ווי א קליין קינד. נאכדעם בענטשן האט אים דאס ווייב אריינגעטראגן צוויי געלע בארן, מיט אַ פֿלאַם-פֿײַערדיקן אַרבוז אָן קערעלעך. אַרבוז? איך ווייס נישט, ס'איז אַ פּירה, איך ווייס ניט וואָס פֿאַר אַ מין פּירה דאָס איז. ער האָט אים אויפֿגעגעסן אין גאַנצן און האָט זיך צוגעלייגט אָפּרוען ווידער אויף אַ צוויי שעה. אַז ער איז אויפֿגעשטאַנען, האָט ער זיך געוואַשן די הענט און אַרײַנגערופֿן פֿעלדמאַנען צו זיך. שוין א גאנצן טאג אריבער געגאנגען, און האט אים גענומען זאגן מוסר אז די גיהנום מיט אלע זיינע שטראף איז קארג פאר אזא שייגעץ וואס האט א העזה צו ליינען איטשע בער'ס ביכלעך אין א מקום קדוש. ווער איז איטשע בער? ווייסט מען נישט. און האט געוויזן מיט ראיות ברורות אז געבן אזא כל תהיה נדבה איז די גרעסטע פון עבירה, אסאך ערגער ווי צו הרג'נען א מענטש, כ'מיין צו געבן פעלדמאנען א נדבה. דערמיט האט ער אים אפגעלאזט אויף אלע פיר זייטן, נאר אז פעלדמאן איז פארביטערט ארויסגעגאנגען פון שטוב, האט ר' נחמן א קרעכץ געטאן, און האט פארשריבן מיט רעשי'ן עיין כסב, כ'ווייס נישט וואס דאס מיינט, אין צעטל של הוצאות והכנסה. אז דער שייגעץ ימח שמו וואס מען האט ביי אים געפונען דעם אפס דמים איז ארויסגעגעבן געווארן פאר לחם אביונים געלט פינף רויך, כ'ווייס נישט וואס דאס מיינט אבער צא ועשה דרך. פעלדמאן האט איהר דערציילט זיין גאנצע ביאגראפיע פון יענע צייט. און ביז ער, פון יענע צייט אן, ביז ער איז אריין אין פיפטן קלאס רבינ'ס שול, ער האט נישט פארגעסן צו דערציילן די מעשה וואס האט זיך מיט אים געטראפן אין דעם שטאט פלאטע. ער האט געהאט א רעקאמענדאציע צו דעם גביר פון דעם שטאט פלאטע. ר' גרשון שפרינגער, וועלכע האט אים צוגענומען לערנען מיט זיין בן זקונים ווייטאג. ר' גרשון שפרינגער איז רייך געווארן פון א קלייניקייט. ער האט אויסגעדינגען עטליכע אידישע פאמיליעס די מילן וואס דער גראף האט געהאט. אין דעם שטאט, און זיי גייען נאך עד היום אין די הייזער, און אליין איז ער געווארן א גביר, האט געטון שארפע שידוכים, און איז געווארן מיט חסידים א חסיד און מיט אריסטאקראטן אן אריסטאקראט. אונז קען מיר די טייפ. דאס וואס הייסט ביי אונז א מעירב אין מעבריות ער האט געקענט אויסקומען זיך, ער האט זיך געקענט אויסקומען מיט די גאנצע וועלט, דאס הייסט יעדן באזונדער אפנארן, ער האט געוואלט באקומען א נאמען אויף די וועלט, פלעגט ער אריינשיקן פון דער אימעניע צען וועגן שטרוי אין העקדיש אריין. און זיין אייגענער קארעספאנדענט האט צובלאזן אויף אלע גאזעטן אז הגביר ר' גרשון שפרינגער באהייצט ווינטער אלע ארעמעלייט אין שטאט בלאטע. כ'ווייס נישט טאמער סאיז א עכטע שטאט אדער סאיז סתם א שטאט פול מיט שמוץ, און אז דער אנדערע גביר איז דער זעלביגער שטאט. און אַז דער אַנדערער גבֿיר אין דער זעלביקער שטאָט האָט באַדאַרפֿט שטאַרבן, און עס האָט זיך אים פֿאַרגליסט דווקא אין גן-עדן אַרײַן, האָט ער איבערגעלאָזט זײַן גאַנצן קאַפּיטאַל, זײַן גאַנצן קאַפּיטאַל, ס'הײסט, זײַן גאַנצע געלט, אױף עולמות, מיט גמילות-חסדים, מיט תּלמוד-תּורה, און האָט געמאַכט פֿאַר אײן, אפיקון, אפיקין, פארשטייט זיך ר' גרשון שפרינגער, וועלכע האט דאס געלט פארטאן וואוהין ער האט געוואלט, און א חשבון האט ער געזאגט וועט ער ווייזן אם ירצה השם אז משיח וועט קומען, ווייל יעצט איז ער שטארק פארנומען. מיט זיינע אייגענע געשעפטן. כאטש רבי גרשון איז געווען אן אמאראץ און האט קוים געקענט דאווענען, נאר משכילים האט ער פיינט געהאט בתכלית השנאה, און פלעגט זיי רופן זשוליקעס. מיין טאטע פלעגט מיך רופן זשוליקל ווייל איך הייס יואלי. און השכלה האט ביי אים געהאט א נאמען קראנצע פאליע. שטייט דא אונטן, מיר האבן געזוכט דאס ווארט קראנצעפאליע אין אלע נייע און אלטע ווערטער ביכער און האבן אזא ווארט נישט געפונען, לכן בעטן מיר אונזערע לעזער זיי זאלן איינ'חזר'ן דאס ווארט קראנצעפאליע וועט עס אונז בלייבן לדור דור. זיין בן זקונים פייטל, דער פארפאסער, פארפאסער איז די טייפ סעטער, עניוועיס, זיין בן זקונים פייטל וואלט באדארפט געבוירן ווערן גאר א גרויסע חכם, האט אים די מלאך געגעבן צו א שטארקע, צו א שטארקע שנאל אונטער די נאז, איז ער געווארן א טיפש. ער איז אלט געווען אכצן יאר און האט זיך געריבן צווישן די משכילים. און דער גמרא מלמד פלעגט אים אמאל פארשרייבן א קארעספאנדענציע אין א לשון קודש צייטונג, ביי וועלכער ער פלעגט שטעלן זיין נאמען. אז פעלדמאן איז אנגעקומען צו אים פאר א לערער, האט ער זיך געפרואווט מיט אים אויך מאכן די זעלבע שווינדלערייען, האט ער אים אפגעזאגט. פייטל איז ברוגז געווארן און האט אים געזילט, געמאכט מיט דער בלאטע. פעלדמאן האט אים מיט זיינע דארע הענט אזוי ווי מיט א צוואנג אנגענומען ביים גארגל און האט אים ארויסגעווארפן דורכן פענסטער. דערפאר איז ער אפגעזעצן צוויי וואכן אין פאליציי און איז קוים מיטן לעבן אנטלאפן פון די שטאט בלאטע. טאַוועלע האָט מיט גרויס אינטערעס אויסגעהערט זײַן ביאָגראַפֿיע, וועלכע פֿעלדמאַן האָט געקאָנט דערציילן ניט באַשיינען מיט אַנעקדאָטן, ניט משלים. ער האָט זי אויפֿגעקלערט, אַז אַ מענטש קען פֿון זיך מאַכן וואָס ער וויל, און קיין שום שלעכטע אומשטענדן קענען אים נישט שטערן צו זײַן דער אָרנטלעכסטער מאַן. אויף דער גאנצער וועלט, אבי ער קוקט נאר אויף יעדע זאך מיט אפענע אויגן און מיט זיין אייגענעם שכל, מיט זיין אייגן געפיל. ער מוז הארעווען צו ווערן זעלבסשטענדיג צוליב זיך און צוליב די כלל מענטשן.